can happen ase omopira kende gionsi konyarekana kere agocha gwake free kick iga iga eke eke ege Cristiano Ronaldo obokong'u ase timu ya Nyakiange FC omotegereri nomorigereria aya skiza free kick

Efreekick nagotebi ng'a ne tinkana happened football. Egori entang'ani ase etimu ya Geturia FC. Ebake efreekick yarenge engiya ki gimoimokerera igoro chibuti isano. Ee, otebire ng'a habari ndoiyo. Ekero ntete kwanana rikondo gochia ase oyominto korwa moino oga iga. Brian Ndigo, ee, ndoche ng'a.

Please bakuje wote hapa tafadhali. Abaki enkoyo bonsi bechitimu ibere bache iga iga. Mani omweshimiwa Giteng'a, mbuya mono sana ase okorosia etournament eye. Ah, omogaka Ezekiel Kibagendi ne team yao mbakere ng'a mbuya mono. Security team yaito, mbakere ng'a mbuya mono ase oko manage efield eye. Sponsors baito bonsi pi, twashukuru sana. Bono.

Gĩtĩri FC 2, Nyakianga FC 1. Geteena Super Cup. Eye mase eyemo ime ya Egese FM. Yes ye tore live Egese FM. Yes.
Eeh ndoche ng'a ba celebrate rinyora ng'a etimu ya Geturi FC. Amariogi nigo are amange mono. Mbasirie omogosori obo. Eeh. Okorokwa ng'a George nigo nere ba ba ba dedicate ria obobuya obo gochia ase omogosori obo onyare koba kagokwa.

chikapteni.
Ah yes okay igo togochikoa chizawadi chitimu chionsi pi lakini ase engencho eyio aya mashabiki nataka mutulie kidogo sasa dakika ya mwisho mbuya mono sana Ba- chinkobi bakire chinkobi bakorire egasi engiya batogokiri bakire chinkobi thank you thank you makofi kwao ase engencho eyio bono Geoffrey Ondigo tafadhali nekwinini ntete gotakia mike dakika ya mekwinini

Torayoirania
abanto motagete omopira omong'ana? Mbarenge abagoteba ng'a ng'iranie omopira. Bono tiga bainwe riga. Nimbwate security, nimbwate ekomiti konya ekobanga omopira oyo, nimbwate ebinto bi'abande biachire aa, nimbwate abanto abange nare korigereria.

Egento ntagete buna nkwaba ise abe etrofi eye, onye mokoyeirani bae one week trofi boira. Etrofi eye igo nanyegorete 43,000. Boe chibesa echi ntari korusia ng'ea chitimu echi. Etrofi eye natwayegorete chibesa.

Ase egekombe kia Geterri, gosapoti talent y'abamura be Gusii na onde bwensi pi oraha. Sports echi nchirigo only gotwara abaaki omopira korwa Kisii gose Nyamira county. Chineighbor chiaito chire ao onye chire etimu echi we are supporting it. Egento nkoboria abagusii baminto. baria banyorire chibesa, baria banyorire chinguru ba support chiteam ebikombe buna ebi in the whole of Gusii region to develop talent. Egento gia kabere nachire igaa naborigwe riswali igoro ya amang'ana a SHA na irana eiri igaa, SHA negento kere egekong'u sana. Anglo Leasing ekero yabete, Golden Bagi ekero yabete, Abakenya baumisetie sana. Bono totagete action baria baibire chibesa chia abanto bakorwarigwa babwatwe, baria baibire chibesa chia abanto babwate cancer babwatwe. Teisaini go threaten, teisaini konya goteba DCI iga abwate chinguru under article 245. na 244 chia Constitution ekoro buna e the Inspector General of Police where the DCI is a department, babwate abanto babaire kotini naende abanto baria erinde facilities chinyare gotoka chire egari. Na igoro y'ekerogo ki'oboseneta ninkwane ekero naikire Nairobi, tintageti kobooria chikura nkebe noyo oyakogenda sobo nomwoba tagotangasa ase abanto bande bare yontagete kobeka estatement yane ase abagere bare ase abaindi bare ase abaikoyo bare ase abanto bare. Naeteire koba omonto ore oloko igo ntagete korigia ekerogo National, ekerogo gia oboseneta in a national platform. Bandokire Supreme Lawyer, bono naende Supreme Lawyer nigo egochia koirana Gesuna eche korera korwa Gesuna. Tiga to support abanto baito abari nakureire. Abamura baminto more Nairobi, more Amerika, abaisubati baminto mwanyorire enibo, irani chibesa nka invest ase talent y'abana baminto bare gusii, abana aba bono tari bonsi baragende euniversity, talent is paying heavily, igo twaroche the other day Harambee Stars baruete ono 5 million within one week.